Illejla ħa jirnexxieli niskopri ċ-ċelebrazzjonijiet, x'għamlet biex iċċelebrat il-birthday. Ħa niltaqgħu m'Amy minn hawn ftit ieħor għax Prime Time jibda issa. Prime Time qed jiġi mwassal lilkom grazzi għal. This is the new site to Rona. At Continental Cars.

Serata tajba u nilqagħkom għal Prime Time illum l-edizzjoni tal-Ġimgħa fl-aħħar wasal il-weekend naf li intom bħali tkunu qed tistennew ħafna il-weekend il-mistiedna tiegħi tal-lejla l-weekend li għadda kellha weekend to remember nilqa' miegħi lil Amy Borg Hello Amy Hello Kif int?
I'm amazing you? Happy belated Thank you so much Grazzi tal aċċettajt l-istedina Thank you for having me Tista' tikkomoda ruħek allura mill-1 sat-10 kemm tkun qed tistenna li jasal il-weekend? 11. 11? Isma dal-weekend chill, ek eh, wara l-weekend l-għadda. I'm having a break from the weekend that just passed. My 22nd birthday was something to remember. Ara, mux se jitħol ħafna f'dettalji xġara ma ġarax il-weekend li għadda, nishtiq nkun naf biss huwa jekk wara celebrations tal-birthday ġejċ ftijak mill-ewwel jom kella kellek bżon sa Wednesday. Ovvjament, I become straight like that. Mill-ewwel?
I'm a pro.
Amy, Tradizzjoni hija li jkolli bżonn id-dettalji biex nirreġistra l-mistiedna tiegħi. Għandi naqgħa trabil bil-karti, mmorr right hawn. Għandi bżonn isem u kunjom. Amy Borg.
Amy Borg. Data ta' twelid. 4th November 2000. Not sure if the year was extra, ma insomma.
Jiġifieri inti tiġi Scorpio, hux vera? Yes, well done.
Ara, għamilna naqra riċerka fuq Scorpio u nixtieq nkun naf minn għandek jekk taqbilx jew le. Normalment nisa Scorpio għandhom qalbhom kbira, iħobbu malajr u passjonalment. Fact, yes, true. Nisa Scorpio huma fost l-iktar nisa intelliġenti. Iħobbu jistaqsu u kapaċi jisimgħu ħafna. Taqbel? Iva, I would say I am a good listener, I zone out a lot, imma if someone's telling me a story or opening up, I'll easily like start crying with them or something. Mill-ewwel tiġi emotional.
Eżatt, so I would say I have a big heart, yes. Issa sibna l-predictions għas-sena 2023 tal-Iscorpios. Do I want to hear them?
Ma nafx, kif tgħidli int? Ma nafx.
Yes. Ngħidhomlok. All right, ara tlaqna. Fis-sena 2023 ser tkun sena kkulurita ħafna għall-Iscorpios, b'riżultati imħalltin. Parir siewi għall-Iscorpios huwa li jħarsu bil-għaqal lill-aspett finanzjarju tal-ħajja. Importantissimu.
Ok, not bad, I accept. As in, I'm going to keep a very open mind for the next year that comes. Uħu ħsib il-Euros, għax importanti jek għallek Scorpios. Jena. That's every year, imma insomma. Illum. Oh my god, food. Minħabba li huwa il-weekend. Għannużaw dak l-apparat speċjali. Da grazzi għal Fjord Vita, rna xillina merna a closed pizzas Veru tajbin, dawk kollha li jixtiequ jaraw id-dettalji ta' kif isiru jistgħu jidħlu fil-Facebook page tiegħi onbonġ.tv u hemm il-vidjo kif tista' tippreparahom. Illum ħa nużaw dak l-apparat speċjali ħafna li hemm quddiemek. Dak pra, Fancy. pratikament meta tagħfas buttuna ħa jkun hawn reaction, ħa jitlaq vidjo u f'dal-vidjo ħa titlaq kelma li mbagħad minnha ħa titlaq konverżazzjoni.
Ok. Liem buttuna ħa tagħfas?
Number one. F'idejk. Ok.
Tinder date. Tinder date. Qabel ma mmorru għat-Tinder date. Qiegħda fuq Tinder jew le? No. But there's a fake account of me on Tinder so if you get a swipe right from me it's not me. Mhux int, mhix Amy.
Però ġieli kont fuq Tinder.
Iva, imma it was a massive fail. Tipo I'm a social butterfly and yes maybe it's easier with messages and stuff to slide in imma Tinder is just not for me. Isma' b'mod ġenerali imma fuq id-dates, meta tmur l-ewwel date, min għandu jħallas, ir-raġel jew il-mara?

All right, almenu qatt ma ġrat. Le, le, le. U l-iktar proposta mhux tas-soltu li kellek waqt date x'kienet?
Umm, I'm not sure. I don't go on that many dates, ħa ngħidlek. I'm, I get a bit, I get a bit anxious before, if a guy had to tell me let's go for dinner, I'd be like, no. Because it's so awkward. Tippreferi ssir ħbieb l-ewwel u mbagħad minn ħbiberija. Yes, yes, I prefer being a friend u mbagħad minn hemm naraw x'nagħmlu. Jiġifieri blind dates għalik ma jeżistux? X'blind date?
Qatt ma mort blind date. I've never been on a blind date, no. But how can you go on a blind date in Malta, that's quite impossible. Eh, tista' tiġri tara. Ma nafx.
Tiġa qed naħseb f'naqra ideat hekk tajbin ara l-Valentine's Day li ġejja forsi jkollna Prime time blind date u jkollna lil Amy u naraw naqra. Immaġina.
I'd do it imbagħad in that case għax it would be something fun to experience. Sar il-ħin biex nagħfsu t-tieni buttuna. I'm gonna go for the second one. It-tieni buttuna, tlaqna.
Ok, let's go. Parents' Day. Ħa mmorru lura fiż-żmien. Ok. Dakinhar tal-Parents' Day kont tkun anzjuża hekk ħafna nkwiet jew? I think I was so sure of what the the teachers would say to my parents that I don't think I was never ever nervous, no. Imma x'kienu jgħidulhom?
Umm stram mhux stramba, imma I used to get into a lot of trouble, umm I used to lose focus or a lot. I have ADHD so in class I used to be very the second I'd hear a noise I'd get distracted. school work disaster, imma mbagħad when it came to PE jew art kont nagħmel tajba ħafna, ġifieri. Jiġifieri bħalissa jekk qed jarana xi teacher li kellek jew xi teacher li qiegħda bl-inhaler bħalissa tiftakar x'kien jiġri?
It depends the teacher, if it's the art teacher I think she'd enjoy, jew the PhD teacher, imma

M'hemm x'tagħmel.
Esprit, level one at the point. Amy, meta jkolli l-mistednin fuq Prime Time, jiena u t-tim ta' Prime Time nagħmlu ħafna investigazzjoni, nfittxu, riċerka, nqallbu fl-arkivji. U waqt li bdejna nagħmlu r-riċerka u l-investigazzjoni fuqek irnexxilna nsibu ritratt li jien nixtieq nurihulek u nixtieqek tgħidli naqra min huma dawn li hemm miegħek fir-ritratt. Min huma? My I'm gonna cry.
Min huma? My nanna, my sister, my cousins, my cousins. Oh my God, that photo is so old. Dak tal-aħmar mhu ħadd ħlief Daniel Testa.
Daniel Testa li kull filgħodu.
Li kull filgħodu flimkien ma' Elaine jqajjimna. Jiġifieri inti u Daniel Testa primi kuġini. Cousins, first cousins.
Kemm hemm età bejnietkom? I don't know his age. But he's not that much older than me. He's in his twenties, ħa ngħidu hekk. Yeah, I'm 22, so I think he's like 20, 25, 26. U meta kontu żgħar hekk kontu tingwalawha tajjeb. Iva, we were very close.
We used to play a lot at my nanna's house, we used to play restaurant. In-nanna Sina.
Nanna Sina, yes, she's been on this show. Eżatt, hekk kont se ngħidlek, in-Nanna Sina kienet bilqiegħda fuq dak is-sufan. I'm keeping up the generation. U taf li kienet tkanta n-Nanna? She still does, in the kitchen imma. U aħna rnexxielna hawnhekk inġagħluha tkanta lin-Nanna Sina meta kienet fuq da' show. Mela, ħa narawha biċċa, ħa naraw silta flimkien.

Qed tara, rnexxielna, eh? Mill-ewwel aċċettat, eh, biex tkanta. I know, she's uh, if I ever got my attitude and character from somewhere, I think it would be from her. U inti tkanta bħala?
Uh, I sing, but to myself. Shower biss. In the shower.
Għammaru waqfa zejra ta' reklami, ħajkom fil-prime time minna uftit joħraq pa'
kreati b'mod speċjali għal ġisem femminili u komdi sabiex jintużaw kuljum. Il-Molicare Premium Lady Pants mamulin biex ma jinħassux u ma jatux fil-għajn, b'saf ta' aloe vera u bil-lasktu sabiex jalqu mal-kuxtejn. Issibuhom ukoll fil-forma ta' pads. Il-Moliker Premium Lady Pants u Pads jinxtraw biss mingħand l-ispiżjar. Itlob kampjun b'xejn mill-ispiżerija biex tippruvhom.

L-uġigħ, dak li jibda bil-mod, jippersisti u jsir diffiċli għalik li tikkonċentra u tiċċaqlaq. Għal dan it-tip ta' uġigħ, fejn xejn ma jaħdem, Solpadeine Soluble, formula attiva ta' codeine, paracetamol u kaffeina. Minħabba li tista' tħallathom mal-ilma, l-effett tagħhom huwa darbtejn aktar mgħaġġel minn sempliċi paracetamol. Solpadin huwa mediċina, indikat għat-trattament ta' uġigħ akut u moderat li ma jonqosx bl-użu ta' mediċini oħra bħall-ibuprofen jew paracetamol. Codeine jista' jikkawża dipendenza. Uża għal tlett ijiem biss. Dejjem aqra l-fuljett li ssib fil-kaxxa. Għalkemm ngħix ħajja mgħaġġla qatt ma nissagrifika ikla bnina. Is-sopop Ommi Ma ideali, magħmulin f'Malta minn ingredjenti friski, bla preservanti. Għand is-supermarket u ħwienet ewlenin issibhom fil-fridge u litteralment kemm issaħħan u lesti biex tikolhom. Issib varjetà differenti ta' sopop ommima, konvenjenti u b'tama mill-aqwa. Int u l-familja tiegħek faċilment tikol bnin f'kull ħin tal-ġurnata grazzi għas-sopop friski ommima. Soup so good, everybody wants some.
Jekk ma tarax sintomi m'hemmx għalfejn tinkwieta. Għall-kanċer tal-prostata dan mhux il-każ. Il-kanċer tal-prostata normalment jolqot irġiel minn 50 sena 'l fuq. Iktar ma tikber, iktar jikber ir-riskju. Ċempel St Thomas Hospital għal aktar informazzjoni.
Kont taf li biex ġins jiġi manufatturat jintużaw 7,000 litru ilma? Kont taf li fl-Ewropa f'ċertu każi il-ħwejjeġ jintlibsu medja ta' seba' darbiet biss imbagħad inwarrbuhom? Jintużaw wisq riżorsi Biex jiġu manifatturati l-ħwejjeġ li nilbsu, agħżel ħwejjeġ li jkunu magħmulin minn materjali naturali u l-ħwejjeġ li mhux ħa tilbishom iktar għaddihom lil ħaddieħor biex ittihom it-tieni ħajja.
F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali.
Nilqakom lura għal prime time il-lejla bdejt il-weekend bit-tajja pa xieqed fil-kumpanija tajba ta' Amy. Minna u ftitoħor ħan komplu l-konverzazzjoni tagħna u ħan nafsu l-aħħar buttuna ħan naraw xħajġri u x'mhux se jiġri. Qabel nixtieq nfakkarkom li din il-ġimgħa nidejna kompetizzjoni ġdida flimkien ma' Camilleri Catering. Aħna u Camilleri Catering nixtiequ li dan il-Milied ikun Milied memorabbli għalik u għall-familja tiegħek. Fil-fatt, flimkien ma' Camilleri Catering qegħdin intuk iċ-ċans li terbaħ l-ikel għall-festin li ser torganizza d-dar biex terġa' tlaqqa' lill-familja tiegħek f'dawn il-festi tal-Milied. Jekk tixtieq tipparteċipa, kull ma trid tagħmel huwa li tibgħatli messaġġ fuq Facebook u tgħidli għalfejn il-familja tagħkom għandha tkun il-familja rebbieħa. Ngħidu grazzi lil Camilleri Catering ta' din il-kompetizzjoni. Amy, wasal biex nagħfsu l-aħħar buttuna. Min fadal?
Liema fasna s'issa? These two, one and two. Mela number three fadal.
Ingliż jew Malti? Um. Ħafna jaqbdu miegħek ħabba l-Ingliż. Iva, iva. X'jgħidulek imma?

No. So, it's up to you to see how you're gonna deal with it like everything else in life. Amy, grazzi ħafna talli ġejt tiltaqa' miegħi. Jiena smajt li biex tiċċelebra l-birthday għandek trip veru interessanti on the way. Yes, I'm going to Africa, Ghana with the Ghana Foundation. We're going up a group of people, we're going to be in the hospital, we're going to be Going round, helping, going to see the children. Sejrin l-isptar li bnew il-Maltin?
Yes.
Għax fil-Ghana hemm sptar, u probabbli ġie li smajtu, li litteralment inbena mill-Maltin, mid-donazzjonijiet tal-Maltin, b'sezzjoni li tispeċjalizza f'kundizzjonijiet tal-għajn u anki issa fetħu sezzjoni oħra li hija kompletament iddedikata lil ommijiet ġodda kif ukoll nisa li jkunu qed jistennew tarbija. Jien nixtieq nerġa' niltaqa' miegħek la tiġi lura biex tiġi tirrakkontalna naqra x'għamiltu u x'm'għamiltux. Happily. I'm very excited, so we'll see how that goes. Good luck. Jiena biex ngħidlek grazzi talli ġejt hawn u biex nibqgħu niċċelebraw il-birthday għandi ftit rigali żgħar għalik. Ok. Fil-fatt grazzi għal Nem Nem Candles għalik għandna rigal veru sabiħ li kull darba li ħa tixgħelha din ix-xemgħa ħa tiftakar fina għax żgur li ħa timla d-dar kollha vera b'riħa tfuħ. Kif ukoll grazzi għal Golden Drop għalik għandna selezzjoni sabiħa ta' extra virgin olive oil li hekk ħa tikkombinhom mal-ingredjenti favoriti tiegħek żgur ħa tikkrea dik it-togħma perfetta kif ukoll grazzi għal Yogiti Għalik għandna selezzjoni sabiħa ta' tejiet differenti biex tagħlaq il-ġurnata, kikrate sħuna f'dan f'dan iż-żmien tas-sena vera tinżel tajjeb. Cute. Grazzi u l-kumplament tas-serata t-tajba. Grazzi u happy weekend. Lilkom it-telespettaturi ngħidilkom tinsewx għada nkunu qegħdin hawnhekk qabel l-aħbarijiet tas-sebgħa u nofs biex nilagħbu kontra 30 sekonda. Il-ġimgħa li għaddiet intrebaħ jackpot ta' kważi 600 ewro. Inti ġieli irreġistrajt biex tilgħab kontra 30 sekonda? Ibgħat SMS fuq in-numru 50612100. Sa dan it-tant ngħidilkom saħħa l-lejl it-tajjeb. Nirringrazzja lil Zara li ħadu ħsieb jipprovdu l-ħwejjeġ u niltaqgħu għada. Ciao!
Prime Time qed jiġi mwassal lilkom grazzi għal. For the love of food, golden drop.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
Esprit.